Шушы изге Рамазанның изге кичендә ифтар мәҗлесләрендә җыелган шушы мәҗлесләребез һәрберебез өчен дә файдалы, хәерле, бәрәкәтле мәҗлесләрдән булсын. Бер күрешу үзе бер гомер ди, шуңа күрә ничектер Чувашстан ерак дип йөри идек, бүген машинага утырган идек, Хөснуллин юлына чыккан идек, газга гына бастык, килеп тә җиттек. Бик кыска икән, ана әле мин Егетләргә дә әйттем, моны Хоснуллин юлы дип, берәр башка юл исем тапканчы, үзебезнең татар мишәр җегетенең исемен табып бирергә кирәк. Бик тиз килеп җиттек, шуңа күрә, альхамдулилла, сезнең нурлы йөзләрегезне күрергә, шушы җирлегегезне күрергә, монда инде җирле мөселманнар гына түгел, башка регионнардан, төбәкләрдән дә килгәнсез. Әлхәмдүлилләһ, бик шат. Сез дә бәлки безне күрергә шаттыр. Шуңа күрә Алланың рәхмәте яусын оештыручыларга, чакыручыларга. Менә чыннан да без бүген шундый заманада яшибез. Менә бу гасырча коммуникацияләр бик күп. Булсынмы һәрберебездә телефон, Шалтыратып хәл белергә була, кирәк булса видеодан чыгарга була, сурәтләр белән карап, шулай бит? Кирәк булса аудио сообщение җибәрәбез, үз вакыты белән тыңлар әле дип. Кирәк булса язабыз һәм менә шушы заманча аралашу киңәйгән саен, тормышны җиңеләйткән саен без бер сөннәт гамәлебезне югалтып барабыз. Һәм бу сөннәт гамәл безнең телефоннар, башка связьлар аша аралашу ничек кенә артса да югалырга тиеш түгел. Бу сөннәт гамәл гарәп телендә атала әз-зиярату филлә. Тәрҗемәсе, Аллаһ ризалыгы өчен бер-береңне зиярат кылу. Бер-береңнең хәлен белү. Зиярат сүзе дә сезнең якта шулаймы икән, ул татарда кергән каберстан дип. Ләкин чын та, чын гарәп телендә зират ул каберстан түгел. Ул зиратның хәлен белгәннәр. Мәрхүмнәрнең хәлен белгәннәр зират итәм дигәннәр. Ул шуннан кереп киткән зират сүзе. Ә чын зират сүзе без исән кешеләр бер-беребезнең барып хәлен белсәк, зират иттек диләр. Менә шуңа күрә бер-береңнең барып хәлен белү Бу безнең динебезнең нигезендә торган бик саваплы, бик дәрәҗәле сөннәт гамәл булып тора. Без моны югалтырга тиеш түгел. Без күрәбез Коръәндә, хәтта пәйгамбәрләр бер-берсен зират иттеләр. Аллаһы Тәгалә фәрештәләрне җибәрде зират итәргә пәйгамбәрләрне. Хәерле кешеләр бер-берсен зират итә иделәр. Менә шуңа күрә бүген дә без кайвакыт җиде эшне җиде якка куеп, машинаңа утырып, Аллага шөкер, бүген юллар бар, бөтенесе бар, барып, бер-береңнең күреп, кулыннан тотып, Чәй эчеп, үзара утырып сөйләшү менә бу әйберне безгә югалтырга ярамый. Һәм пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям безгә менә шушы зират кылу, бер-береңнең хәлен белү турында шундый вакыйга сөйләде. Көннәрдән бу борынгы заманнарда булды. Көннәрдән бер көнне бер иман иясе өеннән чыгып китте, авылыннан чыгып китте күрше авылга, җәяү. Күрәсең, транспорты булмады, алты ишәге булмады. Бисмилла чыгып китте җәяү күрше авылга. Шул авылда яшәүче бер мөселман кардәшенең хәлен белергә. Аллаһы Тәгалә аның юлына чыгарды кеше сурәтендә фәрештәне. Чөнки беләбез, фәрештәләр бер качанда үз сурәтләрендә килмәделәр. Алар килделәр, һәрвакыт кеше хәлендә, юлчы хәлендә, фәкыйрь хәлендә, ниндидер бер аксакал хәлендә. Шулай иттереп, бу бара күрше авылга, аның каршысына бер юлчы килеп чыкты. Кая барасың ди, исәнләштеләр дә. Менә бу авылга барам әле. Нәрсә калган анда? Нигә барасың анда? Ә анда минем бер кардәшем яши. Менә шуның хәлен белергә барам. Ул кардәшеңнән алыр әйберең бармы әллә? ди. Фәрештә сорый. Чөнки без гадәттә бит инде бер-беребезне эзлибез, бер-беребезне барлыйбыз, сорашабыз, берәр әйбер өмет итсәк, шулаймы? Шуңа күрә ул кешедән берәр алыр өмет иткән әйберең бармы? ди. Мәсәлән, мин фәләнгә кунакка барсам, шунда миңа казын кыстырып җибәрер әле, шунда бераз садакасын бирер әле. Юк! Минем аннан бер алыр әйберем дә юк. Әллә синең маласы әҗәте барманың? Юк, ди. Ә ник барасың син? Бер караганда мәзәк бит инде. Бөтен эшен ташлаган, авылын, гаиләсен калдырып куркарга бара. Ярты көнне көнмес әрәм итә шуңа. Юк, ди. Мин аны, ди, Аллаһ ризалыгы өчен яратам. Ул яхшы кеше, мин аны яратам. Шуңа күрә барып хәлен беләмен. Шуннан соң бу юлчы нәрсә дип әйтә? Мин ди күкләрдән җибәрелгән фәрештә, ди. Аллаһы Тәгалә мине сиңа җибәрде әйтсен өчен, ди. Аллаһ та сине ярата. Син менә шушы кардәшеңне яраткан кебек, яратканың өчен Аллаһ та сине ярата. Менә шуңа күрә җәмәгать Без күбебез, монда инде шәкертләр бар, яшьләрдән аермалы буларак, без бигрәк тә инде Татарстанның, мин үзем Сарман районыннан, безнең бигрәк тә коммунистик районнары инде, әле бишәр станнарда ул мәчетләр башка төрле сакланган. Без үзебез совет гаиләсендә үстек. Һәм кечкенәдән безне әти өйрәтте нәрсә дип? Кешегә барасың, өеңдә ашарга юкмыни дип. Сезнең якта булдымы икән ошылай? Кунакка барасың, өеңдә эш беттемени? дип. Менә бу җәмәгать дөрес түгел. Ә диеп әйтсә дә дөрес түгел. Ни өчен? Чөнки диндә кешегә кунакка бару, бер-береңнең хәлен белү ул бик саваплы һәм бик мәртәбәле эш булып тора. Һәм карагыз, фәрештә чыкты юлына әйтер өчен, Аллаһ та сине ярата. Шуңа күрә без мөселманнар аралашып яшәргә тиешбез. Без бер-беребезнең хәлен белергә тиеш. Бигрәк тә ул син хәлен белә торган кеше синең туганың булып чыкса. Бәлки ул бер авылда бер ялгызы калгандыр, синең абыең, апаң, түтәй дип әйтәләр инде, шулай бит, агаң. Менә бөтен эшеңне ташлап, бүген якшәмбе көнендә, ял көнендә машинаңа утырып, бер пачка чәеңне алып, чыгып киттең, барып хәлен белдең, бер эш тә эшләмәдең. Көнең бушка үтмәде. Ни өчен? Чөнки син туганыңның, кардәшеңнең хәлен белергә бардың. Аллаһы Тәгалә синең калган эшләреңне үзе эшли. Үзе эшләтә ул, үзе җайга сала. Менә шуңа күрә без, мөселманнар, аралашып яшәргә тиешбез. Беренче максатыбыз, бәлки, шул да да. Икенчесе, әлбәттә, сәбәбебез җыелу, ул инде Рамазан. Изге Рамазан, әлхәмдүлилләһ, безне җыя. Аллаһу Тәгалә теләсә, бәлки, ифтар мәҗлесләре дә булмас иде. Бәлки, Пәйгамбәребезнең сөннәте безне үзара җыелырга да чакырмас иде. Һәрберебезнең ашарына бар. Менә монда утырган, әгәр дә мин сезгә сорау бирсәм, кайсыгызның өендә ашарга ятыйк? Минемчә, бөтенегезнең дә өйдә ашарга. Кайвакыт әле шундый зур мәҗлескә килгәч, тегесе җитми, бысы җитми, ә өйдә хатын бөтенесен җиткерә. Бөтенебездә ризык бар, ләкин без ник җыелдык? Әйе, без ризыкланырга, ашарга, ләкин иң беренче без бәрәкәт алабыз. Без үзара җыелып бәрәкәт алабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безне өйрәтте, ябылып бер үзең авыз ачарга түгел. Нәрсә диде? Үзең белән бергә тагын бер кешене табыныңа чакырсаң, ул көне буе ураза тотып күпме савап җыйсын, сиңа да шул кадәр савап булыр диде. Әгәр дә синең табыныңа ун кеше килеп утырса, ун уразалы, синең гамәл дәфтәреңә фәрештә нәрсә дип яза? Унбер көн ураза тотты дип яза. Әгәр дә 500 кеше җыелса, менә безнең без бер мәчет инде, Алтан дигән яңа мәчеттә мин инде үзем имам, безнең көн саен 700 кеше килә авыз ачына. Һәм аның ул бәясе 200 мең, аны алып алып талап бетерделәр. Бер көндә калмады, ике атна кала Рамазанда. Димәк, кемдер шушы 200 мең акчасын биреп, 700 кешегә авыз ачтырган икән, Ул бер көндә ничә көнлек уразаның савабын ала? 700 көнлек уразаның савабын ала. Бу бит Аллаһның рәхмәте. Бу бит бонус дип әйтсәк тә була инде, ләкин бу Аллаһның безгә рәхмәте. Шуңа күрә динебез безне җыя, динебез безне берләштерә. Һәм инде берничә генә сүз

Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Ризык ва эчемлекләребезне Аллаһ ризалыгы өчен калдырабыз. Кичкә таба бераз гына тәннәребез арып та китә. Бераз гына кәефсезләнеп тә китә. Анда абзый утырадыр инде, эх, кояш баеса Алла бирса. Бу колбасаны кабырыйм, фазлыкны кабырыйм. Кабит, иншалла, байыру Алла бирса. Шуңа күрә уразаның бар мәшәкате. Ләкин Мин сорау бирәсем килә хәрберебезгә. Ураза дигәч, ураза гыйбадәте дигәч, безнең уебызга нинди фикер килә? Безнең күз алдыбызга нинди гамәл килә? Күпчелек мөселманнар ураза дигәч, менә шушы ураза китапларында язылган Таң беленгәннән алып кояш баеганчыга кадәр ризык, судан, җенси мөнәсәбәттән тыелу, ягъни көне буе ашамау-эчмәүне күз алдына китерәбез. Менә бу безнең күп вакытта уйларыбыз. Ләкин әйдәгез, егерменче-егерме беренче гасырдан күчәбез җиденче гасырга. Сигезенче гасырга, ә гомумән, ураза гыйбадәте пәйгамбәребезгә кадәр күп еллардан алда барган. Пәйгамбәребез нәрсә дигән? Рамазан уразасыннан кала иң саваплы ураза кемнеке? Давыт уразасы дигән. Давыт кашын яшәгән бит. Давыт Сөләйманның әтисе. Давыт пәйгамбәр бер көн ураза тоткан, бер көн авыз ачкан. Гомер буе шулай ул. Көн аралаш ураза тотып яшәгән. Шуңа ураза ул борынгы гыйбадәт. Әйдәгез безнең уразадан кайтыйк борынгы вакытларга. Алар өчен ураза дигәч нинди гыйбадәт булган? Борынгы китапларда язылган. Ураза тотканда кешенең ризык эчемлектән тыелуы уразаның иң җиңел төре дигән. Самый легкий, самый простой вид поста, нәрсә дигән? Ашамау чыгу дигән. Һәм сезнең өчен ул бөтен ураза булсын шул. Әгәр дә алар өчен бу иң җиңел ураза булган икән, алар нинди ураза тоткансың? Менә монда җәмәгать безнең галимнәребез язалар һәм ул ураза турында Мөнир хәзрәт тә бүген бик матур әйтте. Тиз генә әйтеп китте, кемдер аны искәрмәгәндер. Әйе, менә ул әйтеп китте күз уразасы турында. Шулай бит, тел уразасы турында. Мин аны бик бу теманы тизрәк керәм, чөнки миңа ул бик кызык тема. Менә җәмәгать Ашказаны, карын уразасы. Нәрсә ул? Көне буе эчмәү, көне буе ашамау. Ләкин безнең тәнебездә карын гына түгел бит. Безнең тәнебездә башка әгъзаларыбыз бар. Үз ризыгын көтә торган. Һәм менә ураза безне нишләтә? Аллаһы Тәгалә Рамазанның көндезендә безгә чип-чиста ипи, хәләл ипине дә харам кыла. Менә хәзер мин әйтсәм сезгә, җәмәгать, ипи хәләл юкмы? Ул харам. Кояш баеганчы. Сау сәламәт булган, азат булган, мөселманга бәлик булган, хәзер ипи харам. Ни өчен тотибыз уразада? Су хәзер харам. Карагыз, Аллаһ Тәгалә ипи белән суны да безгә харам кылып өйрәтә. Безне тәрбияли харам эшләрдән тыелырга. Карагыз, синең карының ураза тота. Ә телең ураза тотамсың. Телнең бит үз ризыгы бар. Беләсезме телнең ничек гайбәт сөйлисе килә? Ашказанның ничек ипи ашасы килгән кебек. Су эчәсе килгән кебек. Ә беләсезме, күзнең кайвакыт үз өлешен аласы килә, бигрәк тә яшьләр, өйләнмәгәнрәк, кызу канлылар, урамнан берәр гәүрәтеп, чибәр хатын кыз барса, ох, күзләрнең ашысы килә, үз ризыгын. Шуңа күрә ураза безне нишли? Ул безне өйрәтә харамнардан тыелырга. Чакта сәхабәләр әйткәннәр, Җабир, бик күп хәдисләрне риваять кылган сәхабә әйткән, Уразага кердең икән, карының, корсагың белән бергә тотсын ураза телең дигән. Ялганнардан ураза тотсын. Гайбәтләрдән ураза тотсын ди. Кеше белән әрләшмәсен ди. Күзең уразага керсен ди, харам әйберләрне күзләмәсен ди. Колагың уразага керсен дә харам нәрсәләр тыңламасын ди. Чөнки шул ук гайбәтне нигә сөйлиләр? Чөнки аны тәмлек тыңлыйлар. Әгәр дә вакытында тукта, йом авызыңны, сөйләмә гайбәтеңне дисәләр, аны сөйләүчесе дә булмас ди. Менә шуңа күрә синең тәнеңдә булган бөтен әгъзаң ул уразага керергә тиеш. Менә уразаның хикмәте шуның. Шуңа күрә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дигән? Әгәр дә кеше ялган сөйләвен туктатмаса, кеше белән әрләшеп, талашып, әдәпсез булуын туктатмаса ди, тыелмаса моннан, аның ризык һәм судан тыелуына тыелуы Аллаһка кирәкми. Кирәкми, Аллаһ Тәгаләгә аның кыйммәте юк синең көне буе ипи ашамыйча йөрүеңнең.

Ә көне буе гайбәт сөйли. Сәер шундый мөселманнар ки, алар хәләл хатыныннан тыелалар. Карагыз, уразаның көндезендә хәләл хатын сиңа харам. Шул бераз гына сыйпап алсаң, битеннән үпсәң ярый инде. Шуңа күрә хәләл хатын харам. Хәләл хатыныннан тыела ди, ә чит хатыннарны күзләүдән тыелмый. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ураза гыйбадәте ул күпкә мәгънәлерәк, күпкә тирәнрәк гыйбадәт. Кемдер уйлый икән, менә Аллаһы Тәгалә безне унбер ай ашатты да, хәер, бер ай ипи ашамыйча, су эчмичә интегеп йөрсеннәр әле. Менә Аллаһ ураза белән шуны тели дип уйлый икән, ул уразаның мәгънәсен аңлар. Әгәр Аллаһ безне ач йөртәсе килсә, ураза кирәкми, шулаймы? Ала да куя, әнә бар килләр ашарларына юк. Бүген әнә Газада э, хөрмәтле мөфтинең догасын укып китте хәзрәт. Әйе, бүген Газада ашарга юк, кешеләр ачка үлә. Ураза булмаса да, Кайвакыт Аллаһы Тәгалә табынына иеп куя ризыкны, сәламәтлегеңне ала. Ашамыйсың. Без шәкерт чакта менә әле бүген шәкертләрне карап үземнең 95 нче елны шәкерт булып йөргәннән искә төшердем. Ашка җибәрәләр дә безне общагадан. Без ашыйбыз әйбәтләп инде, бабай карап тора безгә. Без бабайга карыйбыз да оялабыз, бабай ул кадәр ашамый инде без бит общагадан. Шуннан бабай әйтә, ашагыз шәкертләр, үткәндә Үтмәгән дәвахат булмыйан дип әйтә. Без аны аңламыйк, менә хәзер күрәбез, күпме кешеләр, кемнеңдер шикәр диабеты, кемнеңдер ашказанында проблем бар. Шуңа күрә Аллаһ теләсә уразада кирәкми без башка интектерергә. Ул болай да интектерә ала, ләкин хикмәт, җәмәгать, безне ач йөртүләренә түгел. Аллаһы Тәгалә безгә әйтә, Ипидән дә тыеласың икән, судан да тыеласың икән, әйдә харамнардан тыел. Ә менә бу күпкә авыррак җәмәгать. Менә хәзер мин сорасам, җәмәгать, кайсыгыз бүген уразада дип. Кул күтәртеп тормыйм инде. Шаяр. Әйе, күбебез кул күтәрәчәк, мин уразада. Правильно? Чөнки барыбыз да сәхәргә тордык, ниятләп уразага кердек, көне буе ашамыйбыз, эчмибез, шулай бит? Һәм зарыгып, зарыгып ифтар көтәбез. Без уразада. Ләкин икенче сорауны бирсәм, ә кемнәр бүген тел уразасында ди? Кайсыларыбызның телләре бүген көне буе ураза тотты дисәм, минемчә бөтенегез дә кул күтәреп килеш алмый. Ни өчен? Чөнки телне ураза тоттыру авыррак җәмәгать.

Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм нәрсә диде? Дөресен сөйләү гайбәт диде. Кардәшеңнең артында, бер кешенең артында ул күрмәгәндә, аның турында ул теләмәгән сүз сөйләсәң, бу гайбәт була. Дөресен сөйләсәң дә. Шуңа күрә гайбәт белән ялганның бернинди отношениесе юк. Ялган ул башка гына, башка статья. Ә бит җәмәгать чыннан да кешене кайвакыт гайбәтен сөйлисе килә. Шайтан безне котырта. Шуңа күрә галимнәр нәрсә дигәннәр? Ураза ул калкан. Калкан нәрсә ул? Чит. Менә сугыш кырында хәрби солдатка биргәннәр элек чит. Уклар шуның уклардан сакланырга, кылыч белән сукканда шулай үзен сакларга. Пәйгамбәребез әйткән, ураза ул чит дигән, кешене җәһәннәм утыннан саклый торган. Һәм галимнәр әйткәннәр, әгәр дә шушы читне гайбәт тишмәсә дип. Димәк, гайбәт нишләтә? Уразаны тишә. Тишә. Уразабызның тишек пычыклары. Монда моның белән ачуланышып алдым. Базарда җимешен сатучы берсен алдады, үлчәүне җайлап майлап куйды. Нәрсә кешегә зыян китереп, безнең уразабыз тишелә. Һәм әкренләп нәрсәгә? Ач торуга әйләнеп кала. Шуңа күрә минем иң борчылганым, иң курыкканым нәрсә? Без уразабызны сакларга тиешбез. Шайтан ул уразаны тишкәләп, ерткалап, телгәләп юкка чыгарырга тиеш түгел. Менә күз алдына китерегез, җәмәгать. Менә монда өлкән буын бар. Мин үзем беренче э, тапкыр уразаны 93 елның тоттым, ул февраль ае икән. Безгә әйтәләр иде, эй, февраль аенда уразамыни инде ул, менә җәй көне ураза. Без күрдек, тойдык шулай бит уразаны. Менә күз алдына китерегез, син 17-18 сәгать ураза тоттың. Кыямәт көнендә Аллаһ каршына килеп бастың да, изгелекләр үлчәвендә юк синең 18 сәгать тоткан уразаларың. Һәм син сорыйсың фәрештәләрдән, ә кая соң минем изгелекләр? Нинди изгелекләр? 18 сәгать ничә ел тоттың? Җәй уразасы. Күпме интектем, авызларым кипте, хәлләрем бетте. Кан басымнарым күтәрелгән дә, белмим нәрсә булгандыр. Кая минем изгелекләрем? Фәрештәләр гамәл дәфтәрен карыйлар да. Ә монда юк ураза. Монда син 18 сәгать ач йөргән син бераз торган ди. Ләкин ураза тотмаган. Ни өчен? Ипи белән судан тыелган, ә яман сүзләрдән, яман эшләрдән тыелмаган. Сүземне тамамлыйм бер хәдис белән. Бу хадис исегездә калса иде һәрберегезнең. Пәйгамбәребез янына килеп, бер хатын турында сөйлиләр. Бу хатын ди, төннәр буе намаз укый ди, тәһәҗҗүдләр укый. Йоклыйсы килә, ләкин ул йокламый, тора, тәһәҗҗүден укый. Көннәр буе ураза тота ди. Монда инде сүз Рамазан турында бармый, нәфил уразалар, калдырмый, тыела, ашамый, эчми, уразасын тота ди. Әле ул хатынның малы бар ди, акчасы бар ди. Ул садакалар тарата ди. Карагыз, монда изгелек, төнге намазлар, уразалар, садакаларын бирә ди. Ләкин бу хатынның бер гаебе бар. Күршесен интектерә ди. Күршесен газаплый ди, азалый ди. Кайбер риваятләрдә Теле белән бик килә. Карагыз, күршесенең әйберсен алмый, аңа кул күтәрми, тел белән, яки аңа теләсә нәрсә әйтә, яки аны алдый, яки гайбәтен сөйли, яки әрләшә. Тел белән генә зыян китерә ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи тыңлап торды да, "Ла хайра фиһа ва хия финнар." Бу хатында бер хәерлелек тә юк ди. Ул утта яначак ди. Бу хатын җәһәннәмдә яначак ди, ничек инде, субханалла. Кая төнге намазлар, кая көне буе тоткан уразалар, кая аның биргән садакалары берсе дә кабул булмаган. Ни өчен? Чөнки аның уразасы булган да, ә телен бит уразасын тыймаган телен белән күршесенә зыян салган. Кеше рәнҗеткән. Аның уразасы, төнге намазлары аны тәрбияләмәгән. Шуңа күрә пәйгамбәребез нәрсә дигән? Бу хакында хәерлелеке аның урынлыкта булыр ди. Шуннан соң пәйгамбәребезгә икенче бер хатын турында әйтәләр. Бу хатын ди, ул көне-төне төнге намазлар укымый иде. Аның әзрәк ди. Уразалары болай күп түгел, ләкин фарызларын калдырмый. Ә садакага килгәндә ул бик акчалы түгел инде ди. Бик хәлле түгел, ләкин Ул ди, эремчек ясый ди, творог, эремчек. Менә шул эремчек белән бераз гына күчтәнәч бирә ди. Күршегә, монда әбигә кертә, әллә ни бай түгел инде, нәрсәсе бар, шуның белән садака бирә ди. Пәйгамбәребез әйтә, бу хатында хәерлелек бар ди, һәм ул җәннәттә булачак. Менә бу нәрсәне күрсәтә. Җәмәгать, без кереп китеп уразага, әгәр дә ризык вә эчемлектән тыелып, төнлә басып намазлар укып, әгәр дә безнең күңелебез чистармаса, әгәр дә безнең без балалар, мәсәлән, кемнәрнеңдер уллары, кызлары, әти-әниләребез белән мөнәсәбәтебез яхшырмаса, арабызда туганлык җепләре ныгымаса, күршебез белән яхшы яшәргә өйрәнмәсәк, әгәр дә бездән һаман кешеләр зыян күреп яшәсәләр, Монда бик зур сорау билгесе туа. Ә кабул буламы соң безнең ул укыган намазларыбыз? Ә кабул буламы соң безнең тоткан уразаларыбыз? Шуңа күрә Рамазанның максаты, урысча әйтәм, намного глубже. Намного глубже ипи белән судан тыюына түгел ул. Ул безне тәрбияләргә тиеш. Ул безне үзгәртергә тиеш. Әгәр дә без Шушы уразаларны тотып та үзгәрмәсәк, безнең әдәбебез үзгәрмәсә, безнең кешеләргә булган мөнәсәбәтебез үзгәрмәсә, гөнаһлардан без тыелмасак, әгәр дә көтеп ятсак, һаман гөнаһларны чумырга. Менә ураза бетә дә, авыллар булса тагын отпускага чыгам дип. Безнең авылда бар иде шулай. Ул елына бер ай арак эчми иде уразада. Ну, уразалар бөтен э, күршеләр бәйрәм итә иде. Хатыны аннан да бәхетле юк инде. Балалары бәйрәм итә, чөнки ул ай, 11 ай буе эчә дә, аннан Рамазанда э, ял итәләр, чөнки ураза тота иде ул. Шуның кебек, әгәр дә кеше көтеп ятса, менә ураза бетә дә тагын китән гөнаһларга дип. Әлбәттә, андый андый гыйбадәтнең безгә файдасы булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә көннәр буе Рамазанда да ач йөрергә насыйп итмәсен. Һәм розаны тотабыз сигез. Уразалы көнебез белән уразасыз көнебез бер булмас. Безнең үз үзебезне тотышыбызда ук күреп торсыннар кешеләр, кара уразада икән дип. Шуңа күрә әрләшергә тотынсалар да, талашырга тотынсалар да, җавап бирмә ди. Мин уразада дип әйтте. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ураза гыйбадәтен сакларга язсын. Бер-беребезгә догалар кылышып яшик. Әлхәмдүлилләһ, төрле ризыкларыбыз төрле төбәкләрдә, төрле җирләрдә булса да, йөрәкләребез бер, милләтебез бер, динебез бер, шуңа күрә бер-беребез өчен изге дога кылып, без Татарстанда яшәүчеләр, күршеләребез өчен дога кылыйк, сез монда яшәүчеләр безнең өчен изге дога кылып, бер тән, пәйгамбәребез әйткәнчә, Бер җан булып яшәргә Раббым насыйп итсен, Алланың рәхмәтендә булыгыз барыбызга, озак сөйләсәм ачуланмагыз, муллалар шулай итә. Рәхмәт.